Мӕ фарста ахӕм у, Фӕстаг рӕстӕг цӕмӕдӕр гӕсгӕ арӕхдӕр ӕмбӕлын райдыдтон иу цауимӕ. Не ппӕт дӕр ӕй зонӕм, фӕстаг цалдӕр азы бирӕ ӕзты ныффидар ахӕм фӕтк ӕмӕ зианы разӕй арвитынц фӕсивӕды, ӕрыгон адӕмы, сӕ къухы дидинджытӕ, цырт, къам ӕмӕ уыдон фӕцӕуынц зианы раз. Сымахмӕ гӕсгӕ уый раст у ӕви нӕ? Фӕсивӕды марды разӕй цӕмӕн ӕрвитӕм? Заремӕ, дӕуӕй райдайон. Зӕгъдзынӕн мӕхи хъуыды дӕр, уымӕй дарддӕр ма йой дӕр зӕгъдзынӕн, гер дыккӕгӕм аз ӕхсӕнадон палатӕмӕ районы дӕр Бар дарӕм комкоммӕ бар. Ӕмӕ мӕм Сугатӕй иу сылгоймаг ӕрбаздӕхтис, зианы мын афтӕ зӕгъы, Мӕнӕт уыйбӕрц куыст ут, алыхуызон ӕхсӕнадон змӕлдтӕ, ныхасӕй зӕгъай, алы советтӕ, палатӕ дӕр, зӕгъгӕ, сӕрмагондӕй, дам-ма, ӕркӕсут уыцы фарстамӕ ӕмӕ, дам-ма, исты иумӕйаг уынаффӕ рахӕссут. Тынг зын, дам, нын вӕййы нӕ кӕстӕртӕ куы рлӕууон сӕфты зианы размӕ. Ну, ер куыд ныййарӕг мӕн ӕндӕр кӕмдӕр зын вӕййы, уый. Уый уӕззау хабар у. Рыст, ну, фыдӕлтӕ афтӕ дӕр баззадис, да алыггӕнӕн дӕр не мбӕлы фӕзӕгъынц фӕндаг, йӕ цардӕй чи ахицӕн вӕййы, марды раз рацӕуын дӕр мыны йӕ боны дӕр куы нӕ фембӕлы фӕзӕгъынц, уӕд нӕ кӕстӕртӕн, чи зоны ма, ну, ным кӕнын хъӕлдзӕгӕй фыдӕлтӕ загътой, ӕмӕ ӕз дӕр хол разы уаин, фёсы уаг куы дзы схицӕн уаиккам, ме куы нал кӕниккам, ӕмӕ иумӕйаг мын йӕ рабон дӕр мӕ бон зӕгъын у, комкоммӕ мын нӕм чи кӕсы, чи хъусы, Бирӕ хӕттыты мын фӕзӕгъынц, Заремӕ, мӕн ма иу ныхасы дӕр бакой кӕнут, мӕнӕ Русланитӕн дӕр мӕ сидын зӕгъон, сидгӕ дӕр кӕрӕдзимӕ хъуамӕ ма кӕнӕм, фӕлӕ ӕвӕццӕгӕн нӕхой арӕхдӕр дзурын хъӕуы. Куы йӕ уынӕм, уӕд ахӕм цаутимӕ куы сӕмбӕлӕм, уӕд уым комкоммӕ зӕгъын ӕмбӕлы, фӕстӕдӕр ӕрлӕууӕнт, зиан, зиан рлӕууыд, стӕй уӕд дарддӕр. Ӕмӕ самораздӕхт Руслан Домымы фарста, бирӕ хистӕртӕ афтӕ фӕзӕгъынц, афтӕмбӕлы, уӕд ӕз махӕй гыццыл кӕстӕр дӕн ӕмӕ сымах рӕстӕджы дӕр афтӕ уыди, сӕгӕй дӕр афтӕ. Уыцы хистӕртӕ афтӕ, афтӕ ӕмбӕлы, зӕгъгӕ, чи зӕгъы, уыдон мӕнӕ советон рӕстӕджы, мӕнӕ Херӕсы фӕстаг, ӕвӕццӕгӕн, ссӕдз азы, дӕсӕм ӕссӕдз азы чи хъуыды кӕны, уыцы хистӕртӕ сты, уыдон Мыртӕ мах мӕнӕй хистӕртӕ чи уыдысты, уыдонӕй не сты. Уый тыххӕй ӕз хъуыды кӕнын, ӕз Алагиры хъомыл кодтон, ӕмӕ хъуыды кӕнын, чырын разӕй ничи цыди. Чырын хастой, сӕрдар ын нӕ уыди, махмӕ Алагиры сӕр нӕ кодтой, не вӕрдтой ӕмӕ уӕй. Чырын цыди разӕй, адӕм, мӕрддзыгой адӕм иууылдӕр цыдысты йӕ фӕстӕ. Йӕ разӕй цӕуыны ӕгъдау ӕрцыди сӕгӕлон нӕсхаг адӕмтӕй. иуӕй-иутӕм дзы ис ахӕм ӕгъдау, дидинджытӕ дӕр калынц, алчи дидинджытимӕ цӕуы. Мӕ уыдӕттӕ уыцы уӕлдай митӕ ӕрцыдысты мӕнӕ ясы ӕвӕццӕгӕн ну дыууиссӕдз азы дӕргъы уыдон сты ӕрбайсгӕ митӕ мӕ мӕнмӕ гӕсгӕ раст мӕм нӕ кӕсынц мӕнмӕ чырыны разӕй хъуамӕ мачи цӕуа уӕлдайдӕр кӕстӕрты куыд ӕрвитӕм чырыны разӕй уый ӕвзӕр миниуӕг у ӕвзӕрмӕ цӕу ӕмӕ мӕнмӕ гӕсгӕ Ныхасӕй дӕр аразгӕ у, ныхасы дӕр уыцы уынаффӕ рахӕссӕни, фӕлӕ тынгдӕр аразгӕ у сыхы хъӕуы хистӕртӕй. Уыдон уыцы уынаффӕ куы бакӕниккой, мӕнӕ ма афтӕ мауал кӕнӕм, зӕгъы, Уӕд вӕццӕгӕн иу Ӕмӕ та ногӕй уӕд иу хаттӕй иннӕ хатмӕ хъусдзыстӕм арӕх куыд вӕй, махмӕ афтӕ кӕнынц. Уый цӕмӕндӕр нӕ миниуӕг ссины, махмӕ афтӕ кӕнынц. Махмӕ афтӕ кӕнынц ӕгъдау, уыцы ныхас ӕгъдау чи нӕ зоны, уый фӕзӕгъы. Ирыстон иууылдӕр ирон адӕм стӕм, Алы кӕмттӕ стӕм, фӕлӕ иуылдӕр иу адӕм стӕм. Мӕ раджы заманы уыцы ӕгъдау уыди гыццыл цыдӕр лыстӕг хъуыддӕгтӕй фӕстӕмӕ иу, иу ӕгъдау уыди. Сабыргай-сабыргай адӕм ӕгъдауӕй дарддӕр куыд кодтой мӕ йын йӕ уӕлцъармӕ сӕ цӕстӕнгас тынгдӕр куыд ыздӕхтой, афтӕ алы хъӕу дӕр райд мах ахӕм ӕгъдауӕй. Нӕ, махмӕ та ахӕм гъдауи. Мӕнӕ рабон уымӕ рцыдыстӕм мӕ сыхӕй-сыхмӕ дӕр хицӕн гъдауи. Тагъд уымӕ рцӕудзыстӕм мӕ бинонтӕй бинонтӕм дӕр хицӕн гъдау уыдзӕн. Мой раст фӕндаг нӕу, фӕстӕмӕ йӕ баиу кӕнын хъӕуы. Ӕмӕ ӕз дӕр сымахмӕ уый тыххӕй сидын, Руслан, уӕддӕр нӕ фембӕлут районты минӕвӕрттимӕ, алы районы дӕр уын ис нӕ Стыр Ныхасы уӕнгтӕ. Уӕддӕр ис, хъӕппӕрисджын адӕм уӕ фарсмӕ чи рбалӕууы, ӕмгуыст кӕимӕ кӕнут. Кӕд, миййаг, зонд уын нӕ амонын, фӕлӕ афтӕ мӕ хъуыдытӕ, Кӕд, миййаг, ӕмбӕлы се пӕтимӕ дӕр фембӕлын ӕмӕ иумӕйаг хъуыдымӕ ӕрцӕуын. Нӕ ныффидар кодтам ирон бӕрӕгбӕтты къӕлиндар, Стыр Ныхасы хъӕппӕрисӕй нӕ рауагътам, уыцы фӕтк ныффидари ӕххӕстӕй кӕнӕм. Ӕмбарын ӕй, алцӕмӕн дӕр рӕстӕг хъӕуы, цӕмӕй ног фӕтк ныффидар уа. Фӕлӕ, мӕнмӕ гӕсгӕ, сымахӕй аразгӕ у, цӕмӕй йӕ алкӕмӕн дӕр бамбарын кӕнӕм, нӕ кӕстӕрты зианы разӕй цӕм ӕрвитӕм. Руслан. Уый тыххӕй дӕр ӕз фылдӕр уарзын дӕнцӕджы тӕрхӕссын. Уӕлӕ иу кӕрты уыдис ахӕм хабар. Ӕмӕ ӕрбацыдысты, зианз уыдис, Хуыцау хорздзинӕдты дӕттӕд, ӕмӕ сын цыдӕр тамуns кӕртӕн махмӕ хафтӕ вӕййы, чырыны сӕр иннӕрдыгӕй вӕййы, сылгоймӕгтӕ иннӕрдыгӕй бадынц. Ӕмӕ сын уӕд кӕрты хистӕр иу

Ӕмӕ хъуыдыттӕ дӕр раст не сты. Йе стеуӕд мӕнӕ ма раст мӕм нӕ кӕсы, уыдон дӕргъвӕтин ныхасгӕнгӕ сты, фӕлӕ мӕнӕ рынчын, дам, афтӕ ныффӕдзӕхста, куы науалон, уӕд мын мӕнӕ Уастырджи зарӕг ныккӕнут. Ӕмӕ ӕз та Эдуард зын Аланы кафт. Ӕмӕ ӕз куы науалон уӕд хъуамӕ Алан ӕрбахоной ӕмӕ хонон чырналварс кафой. Раст не стут хабӕртты иуылдӕр. Рынчын адӕймаг бынтон йӕхи зондыл нал вӕййы. Ӕмӕ уыцы хабӕрттӕ кӕнын нӕ хъӕуы. Кӕннод мӕнӕ хъарӕггӕнӕг ӕрбахъуыхъоныц. Мӕ хъуамӕ хъарӕг кӕнам, бафидын сын. Тынг раст не сты, мӕ кусӕм ууыл. ома ӕппӕрццӕг фӕзындтӕ нырма уӕддӕр бирӕ сты. Ис ма. Фӕстӕмӕ та бахатыр кӕнут иу ныхасмӕ, цыбырӕй, фӕстӕмӕ та мӕнӕ хъомыладмӕ куы раздӕхӕм, уый дӕр хъомыладмӕ хауы. Уый дӕр абон кӕстӕртӕн цы бацамонӕм, райсом уый кӕндзысты. Мӕ сын абон растзон куы нӕ бацамонӕм, уӕд райсом нӕ фидӕн уыдон бынтондӕр сзмӕнтдзысты, уӕд бынтондӕр ӕгъдау нал уыдзӕн. Мӕ абон Ӕрцӕуын хъӕуы иу ӕгъдаумӕ, иу зонынмӕ. Кӕд ныхасӕй исты аразгӕ у, уӕд у ныхасы дӕр уый ныхас. Ахӕм хъуыддӕгтӕй мӕнӕ фӕззӕджы съезд цӕттӕ кӕнынц ныхас, ӕмӕ ахӕм хъуыддӕгтӕй мӕ сӕ сӕ ахсджиагдзинадмӕ гӕсгӕ хордӕм дӕр рахӕссын хъӕуы. Уым дӕр сӕ уынаффӕ рахӕссын хъӕуы ирон адӕмы съездмӕ. Мӕ уым уынаффӕ куы рахӕссой, чи зоны, искӕмӕ бахъарат. ӕмбарын у. Ӕмӕ цӕмӕй сымах дӕр ӕвдисӕн уат, алы кары адӕм цы хъуыды кӕнынц ацы фарстайы фӕдыл дӕр, уый тыххӕй ма Саулаты Дзерассӕ афарста горӕты цӕрджыты, ацы фарст дӕр сын радта ӕмӕ уым цымыдисаг кӕсы, цы дзуапп радтой, уый. Ктра сӕ ныхӕстӕ уӕ ныхӕстимӕ бадынц ӕви нӕ? Табуафсир. Куыд ыл уый зонут, аптӕ баззадис, чырын куы сисынц, нырӕй бирӕтӕ фӕстӕмӕ хӕдзарырдӕм дӕр аздахынц, ома йӕ хӕдзармӕ фӕстаг каст бакӕна, зӕгъгӕ. Ӕмӕ ӕри бирӕтӕ та афтӕ зӕгъынц, уый раст нӕу. Фӕлӕ хъуамӕ биноктӕ разӕй хӕссой. Ӕрыгӕттӕ чырыны сӕр дӕр разӕй хъуамӕ хӕссой. Кали же растуд цу. Уӕдӕ фӕстехъомӕ цу. Уӕдӕ ма екӕдӕм хӕсс. Мамма гӕсгауи раснау, мамма ул фӕхъуды кӕнын, мамам раснӕ кӕсы уый. Бирӕ цыдӕр ивын хъӕуы вӕзы ӕгъдӕуттӕй. Мамма афтӕ кӕсы мӕ бирӕ хабӕрттӕ ис раивын хъӕуы. Кӕстӕртӕ, ай уайтӕ разӕй фӕцӕуынц. Йӕ къамфеттӕн куы фӕхӕссын, уӕд ахӕм дӕр дзы вӕййы. Уымӕн ӕмӕ уый ахӕм фӕндаг у, ӕмӕ мӕнмӕ гӕсгӕ хъуамӕ ӕндӕр хуызы ӕмкастӕр цӕуа. Уыцы фӕндаг хъуамӕ кӕстӕртӕ разӕй ма цӕуой ӕвӕдзы. Афтӕ мӕм кӕсы цӕмӕдӕр. Ис ӕрвитынмӕ мӕ гӕсгӕ дӕр, фӕлӕ уымӕн дӕр Йӕхи ӕгъдауи уыцы ӕгъдаумӕ дӕр цалдӕр ранӕй кӕсӕн ис. Никуы йыл ахъуыды кодтон. Ӕгъдау ӕгъдау у, там цӕуынӕмбӕлы. Цӕмӕн йӕ разӕй хъуамӕ цӕуой, кӕй фӕдыл цӕуынц? Герой, куд зӕгъон, бунтон растдӕр ӕвӕццӕгӕн нӕу, иуӕй-иу кӕстӕртӕн уый ӕвӕццӕгӕн зын вӕййы. О, фӕлӕ кӕстӕртӕ сӕ нӕ фӕхӕссынц. Мӕ мамӕмӕ гӕсгӕ нӕ. Уый дӕр, ӕвӕццӕгӕн, мӕ уый ахъуыды кӕнын хъӕуы марды раз. Ема гъа! Чырыры фӕстӕхъӕл ма цӕуй, чырыр рази хъӕбӕр цӕуй. Къамимӕ дӕр ӕма дидинчимӕ дӕр ӕма биноктимӕ дӕр. Чырыны сӕр дӕр хъуамӕ хӕссой разӕй. Мард кӕм фӕхӕссынц чырын, уый нӕ афӕлӕ йӕ сӕр. Уый хъуамӕ разӕй хӕссой лӕппутӕ, стод йӕ къамисты дӕр хъуамӕ хӕссой. Ӕркӕсут, куыд ахицӕн сты ныхӕстӕ сылгоймӕгтӕ, ӕвӕццӕгӕн, сӕ кӕстӕртӕн мады зӕрдӕ ӕвӕццӕгӕн фӕлмӕндӕр у ӕмӕ уыдон фылдӕр хъуыды кӕнынц цыты фарстатыл, фӕлӕ нӕлгоймӕгтӕ сты иузӕрдион, хъуамӕ уой. Ӕз та ма фӕгуырысхо кодтон ӕмӕ ахъуыды кодтон, иу дзуаппыл кӕй фарстой, уыдон афтӕ загъта, хъуамӕ хъусут ӕмӕ хъуамӕ разӕй хӕссой

Мӕ уыцы арф мидис куы нӕ зонай, уӕд ӕй афтӕ дӕр кӕнӕни иннӕрдӕм дӕр ӕй здахӕни. Йӕ росы марды разӕй цӕуӕн нӕй, уым арф мидисы вӕрди. Нӕ фыдӕлтӕ дзы арф мидисы вӕрдтой. Афтӕ чи зӕгъы, мӕнӕ кӕстӕрты йӕ разӕй свӕрут веноктӕ мӕ къамтӕ мӕ иннӕтимӕ, уыдон хъуыды кӕнынц ӕрмӕстдӕр мӕнӕвӕццӕгӕн дыууиссӕдз азы, дӕс ӕмӕ дыууиссӕдз азы. Уыцы рӕстӕг хъуыды кӕнынц, советон рӕстӕг, забонӕй куыд загътон, ӕмӕ уӕд адӕм уыцы ӕгъдауы мидисӕй фӕхицӕн сты. Йӕ уӕлцъармӕ баззади, нӕ куыд зонынц, куыд ӕй федтой, афтӕ кӕнынц абон дӕр. Йӕ мидисмӕ йын ныккӕсын хъӕуы. Цӕмӕн не мбӕлы, уый тыххӕй мӕ мард хӕссӕм. Йӕ йе нусон фӕндагыл цӕуы. Йӕ разӕй йын нӕ кӕстӕрты куыд ӕрвитӕм. Мард цалынмӕ анкъуысы, уӕртӕ йӕ сывӕрынц уыцы машинӕимӕ, цалынмӕ анкъуысы, уӕдмӕ хӕдзармӕ здӕхын дӕр не мбӕлы, йӕ разӕй цӕуын дӕр не мбӕлы. уый тыххӕй мӕ уый цӕуы йе нусон фӕндагыл. Мӕ уыцы фӕндаг уыцы фӕндагыл хъуамӕ мачи уа. Йӕ разӕй хъуамӕ Загътай, мӕ мама зӕрдыл ӕрлӕууыд, мӕнӕ Руслан дӕнцӕгтӕ куыд уарзы, ӕз дӕр иу хъуыд, иу хъуыддаг мӕ зӕрдыл ӕрхӕцыд. Афтӕ нӕ зӕгъыс, цалынмӕ машинӕ анкъуысы, уӕдмӕ ничи. Ӕмӕ ма йыл ахъуыды кӕнӕм, адӕм машинӕты цур атымбыл вӕййынц, сӕ разӕй куыд ацӕуӕм, зӕгъгӕ. Фӕлӕ машинӕйы онг кӕстӕрты кӕй арвыстой, Уый сӕм нымады кӕнӕ сӕмӕ дӕр гӕсгӕ. Тынг хъуыды загътай, тынг хъуыды. Йӕ мидисмӕ йын ӕркӕсӕд, чи нӕ хаты, уый йӕ мидисмӕ ӕркӕсӕд. Ӕмӕ ма мӕм ахӕм хъуыды ис, нӕ рӕстӕг кӕронмӕ фӕхӕццӕ кӕны, фӕлӕ исчи зӕгъдзӕн, ныртӕккӕ мӕ нӕ зондджын ныхӕстӕ кӕнӕм, нӕ зонд калымым, афтӕ дарддӕр, ӕмӕ уӕд та ма ӕмбӕлы сӕмбӕлын этнографтимӕ, историктимӕ, рагон ӕвдисӕнтӕ чи ссардзӕн Заремӕ. Ӕмбырдтӕ уӕм вӕййы, ӕмӕ кӕд, миййаг, иумӕйаг хъуыдымӕ рцӕуын хъӕуы, ӕмӕ йой раргом кӕнын, бахӕццӕ кӕнын се ппӕтмӕ дӕр. Ды ахуыргӕнӕг дӕр дӕ, ӕмӕ уымӕ гӕсгӕ дӕуӕн ӕнцондӕр уыдзӕн уыцы хъуыддаг саразын. Бацархайдзыстӕм. Иууылдӕр хъуыдыйаг фарста у. Бирӕтӕ фӕзӕгъынц, куы сӕмбӕлӕм, афтӕ зианты уӕд фӕзӕгъынц, Хир нӕм иой аив нӕ кӕсы, Зын нын у, нӕ кӕстӕртӕ кӕй ӕрлӕууын кодтой, уой, зӕгъгӕ. Фӕлӕ мӕнӕй афтӕ комкоммӕ дӕр ӕй нӕ фӕзонынц, фӕлӕ йӕ зонгӕ-зонгӕйӕн фӕзӕгъы ӕндӕр, фӕлӕ ууыл комкоммӕ ӕрныхас кӕнын, ӕвӕццӕгӕн мӕ ӕмбӕлы. Ӕниу мӕнӕ ӕрзилыны тыххӕй бирӕты ӕртӕ хатты дӕр ӕрзилынц. Мӕ уым хъазаг ныхасгӕнӕг дӕр вӕййы, дам, цӕмӕй хӕдзармӕ фӕндаг мал ссара, уый тыххӕй, дам, йӕ сӕр разила, зӕгъгӕ. Уый цы ном фена? дӕр ӕй кӕнынц, къул дӕр ӕй ракӕнынц, рацӕй не ппарынц. Ракӕса там йӕ хӕдзармӕ, уый сын ракӕса. Фӕстаг къул дӕр нырма ракӕсӕд. Ӕмӕ ӕз мӕ нӕ Русланимӕ разы дӕн. Ӕгъдау иу у. О, куыдфӕстӕдӕр афтӕ кӕмттыл адӕм апырх сты, цӕрын райдыдтой, цыдӕр ивдинӕдтӕ йӕ бахастой. Фӕлӕ наукӕ ӕмӕ иртасӕн куыст ничи асайдзӕн. Ӕмӕ уымӕ гӕсгӕ ноджыдӕр ма, ӕвӕццӕгӕн, иу фӕндон хъӕппӕрис Фембӕлӕм ма иуылдӕр историктимӕ, этнографтимӕ, зонадон кусджытимӕ ӕмӕ уыдон наукон бындурӕй бамбарын кӕной, мӕнӕ афтӕ уыди. Ӕмӕ сымах та, хистӕртӕ, уӕ ныхас сымах куыд баййӕфтат ӕмӕ зонадон кусджыты ныхас дарддӕр хӕццӕ кӕндзыстӕм, уымӕн ӕмӕ мӕнӕн хъыг вӕййы, хъыгагӕн, афтӕ рауад ӕмӕ уӕлмӕрдты арӕх вӕййын ӕмӕ куы акӕсын цыртытӕм, уӕд. бирӕ сты ӕрыгӕттӕ бирӕ ӕмӕ нӕдӕр хуыцауы фӕдзӕхстытӕ ӕххӕст кӕнӕм нӕдӕр цавӕрдӕр домӕнтӕ ӕххӕст кӕнӕм ныртӕккӕ ууыл нӕ дзурдзыстӕм нӕ нӕхи куыд дарӕм ууыл фӕлӕ мӕнӕ мӕрдты бӕстӕм фӕндагӕй нӕхи уӕддӕр бахизӕм нӕ кӕстӕртӕ Ахӕм темӕрӕуӕди гыццыл ӕнкъард-гом ма у, фӕлӕ уӕ хъуыдытӕ кӕй загътат ӕмӕ кӕй аныхас кодтам, ууыл. Къард у, фӕлӕ ахсджиаг у. Ахсджиаг у. Йемӕ нӕ кӕстӕртӕ цӕринаг уыд, арӕх фӕзӕгъын уый, Ирыстоны хистӕр бирӕ куыд цӕра, кӕстӕртӕ нӕм арӕх куыд гуыра, ӕмӕ кӕстӕр рӕсугъд ӕгъдауы фӕндагыл бирӕ куыд цӕра, Йосамон не ппӕты дӕр уыд. Ныртӕккӕ дыууӕ минуты уыдзӕн рекламӕ, стӕй та ногӕй фембӕлдзыстӕм не студи